Wel, dyma ni unwaith eto, nôl yn gartref yn Ystad Morgan, misiodd misiodd ers y rhai diwetha wnaethon ni gyda'n gilydd. Wel, dyma ni, mesur am y dawiad Ewrop, yn dod ger bron y Senedd a'r, a'r Tir Arglwyddi. Fel ych chi'n gweld pethau yn Ystad? Wel, mi fydd y mesur, wrth gwrs, yn Buhuman, yn Nhŷ'r Cyffredin am rai wythnosau. Dwi ddim yn credu fydd e gyda ni lawer iawn cyn mis Rhagfyr efallai. Wel, bellach ydi. Mae, mae, ie, dwi'n meddwl.
Yeah. Ond mae'n mae fesur o'r cymlethdod mwyaf ac mae'r mesur, dwi'n credu, o'r perygl mwyaf i ddyfodol y Senedd. Yn y ffordd yma, mae e'n yn troi ar yr hyn sy'n cael ei galw'r Henry VIII Clauses. Maen nhw'n cael eu galw'n Henry VIII Clauses oherwydd mae pwerau ydyn nhw a gymerwyd gan y Brenin Harri Ruthfed yeah. yn y flwyddyn 1539. Pan dwedodd e un dydd, dwi ddim yn derbyn awdurdod y Senedd, fi sy'n rheoli. fi sydd yn gweithio chi yeah. beth i wneud. Yeah. Ac mae'n dicta ti yn cyfri'n fwy nag unrhyw gyfraith dy chi'n ymhela hi. Yeah. Ac mae hwnna'n bod fel mater o gyfraith o hyd. A bod yn deg, mae e wedi bod ar daioni mewn llawer achos yn y mater yma. Gwedwch chi bod yna rhyw gamgymeriad bach yn cael ei wneud, neu bod yna rhyw welliant bach amlwg sydd eisiau cael ei wneud, dych chi'n gallu gwneud e ar amrantiad. Heb cael dadl. Heb fynd trwy'r holl drafferth yeah. o broses dynoriaeth seneddol yeah. yn y ddau di. Yeah. Mae'n ffordd da iawn yn ei bethau. Mae wedi cael ei fabwysiadu o bryd i'w gilydd gan Senedd yr Alban a gan y Cynulliad Cymreig a hefyd gan gorff llywodraethol Gogledd yr Iwerddon. A mae wedi gweithio'n dda iawn fan ni. Felly mae'r categori yna lle mae fe'n cael ei ddefnyddio yn gywir ac yn deg yn rhywbeth sydd yn rhaid i'w gofio. Yn yr ail le, mae wedi bod yn fendith aruthrol mewn cyswllt cyfan wahanol, y ddwy ryfedd byd. Yeah. So, yn reidrwydd arnoch chi'n gwneud pethau fel yna. Yeah, yn hytrach nag aros am wythnosau a misoedd i'r mater ei fynd trwy ddau di. Yeah. Ffain. Yeah. Ond mae yna drydydd posibilrwydd. A trydydd posibilrwydd ydy lle bod chi'n defnyddio fe yn y modd mwya chirllug a mwya dienydd, fel bod chi yn y diwedd yn diddymu ac yn diraddio yn gyfan gwbl hawl ac awdurdod y Senedd. Yeah. A dwi ddim yn, dwi'n dewis yn geiriau yn ofalus. Beth mae o'n olygu y gallwch chi wneud ydy, mae gweinidog yn pasio regulation. Mae honno'n cael ei gosod ar lawr y tŷ. Dych chi'n pleidleisio arni. Fedrwch chi ddim, fedrwch chi ddim o'i gwella hi. O gwbl, gallwn newid i. Gallwn ah. newid gair. Na. Take it or leave it. Yeah. Mi fedrech chi ddelio gyda'r holl fesurau yma drwy rhyw 9,000 o regulations wedi cael ei gwneud gan weinidogion. Henry the Eighth clauses. Nid y Senedd fydd yn ei gwneud nhw, ond y Gweinidogion. A bydd Aelodau Seneddol yn cael eu, mwy neu lai, cael eu gwthio o'r ffordd. Mae lot o bobl yn dweud, 'O, dwi ddim yn deall eich pwynt chi. Achos wedi'r cyfan mae'r Gweinidogion a mae'n Aelodau Seneddol. Ydyn, maen nhw'n mabwysiadu ac o ddydd i ddydd yn defnyddio awdurdod gor-uwch seneddol, ffordd rownd, heb ôl Senedd. Ie. A mae rhaid cofio, mae hwnna'n medru bod yn rhywbeth unbennol ac yn rhywbeth yeah. gwrth-ddemocratedd i'r eitha. Yeah. A beth ti wedi cyfeirio ato ti weld, er bod nhw wedi cymeryd lle o'r blaen, drwy ddi draw, eithriadau, er eithriadau pwysig, yeah. eithriadau ydyn nhw. Oh, yeah. Ond mae hwn... Mae'n amgylchiadau arbennig iawn. Yeah. Mae hwn y beth, dyma fydd trefn y dwy, tair, pedair blynedd nesaf. Maen ma nhw'n defnyddio y pwerau yma i bwrpas hollol un benol a fydd yn beryglus iawn, iawn, iawn. A mae'r difrod, a chi'n deud, i'r sefydliad seneddol yn ddiben draw. Yeah. Wel, mae ti dod wedyn i beth maen nhw'n galw'n clo, clo, clo, clos naw oedd hwnna. Clos 19 yn help me uh, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae yna broblem, mae yna Problemau mawr yn mynd i ddod fan yma. Oes, oes.
Achos ym mhob un o'r mesurau yna pan, pan y pasiwyd nhw 20 mlynedd yn ôl, roedd yna gymal oedd yn dweud yn bendant iawn, does dim hawl gan y corff yma, boed e Senedd yr Alban neu Gynulliad Cymru neu yn, yn Ngogledd Iwerddon, does dim hawl gyda'r corff yma i wneud dim byd sydd yn groes i gyfraith Ewrop. Yeah. Cyfraith yr, yr Undeb Ewropeaidd. Yeah. Nawr te, Byddan nhw, y gweinidogion, yn newid hynna i ddweud, does dim hawl gyda nhw fynd yn groes i ddim byd sydd yn groes i'r regulation. Ie. Yeah.
Ac yn groes i Whitehall, ac yn groes i... Dyna'r peth ydych chi'n gweld. Ie. Yeah. Fe fydd y reolaeth nhw droson ni yn fwy hirllug ac yn fwy yn benol nag erioed. Ie. Yeah. Ac fe fydd e'n gwneud mwy a mwy o nonsens o holl... Ac ydi wedi cael profiad yn barod o beth maen nhw'n hoffi wneud, dal gymaint a gall nôl a fedra nhw, dyfe? Bydd e'n gwneud datganoli yn rhywbeth chwerthinllyd a di-rym, os ydyn nhw eisiau defnyddio fe felly. Ac mae yna bob lle i gredu, mae pobl haerllug ydi'r rhain, sydd â dim gronyn o barch i sefydliadau'r Senedd. Dydy well, Democratiaid yn cyfri dim byd iddyn nhw. Na, fi'n sicr.
Edrych ar beth wnaethodd Mrs May yn herme yr uchel lys a'r goriwch lys. Yeah, yeah. Pob ymdrech i geisio osgoi y Senedd. Yeah, yeah. Does dim parch i'r Senedd o gwbl. Ta beth, ta beth maen nhw'n ceisio ddweud. Wel, does na ddim parch yn sicr i'n cynulliad ni Da. Fe godwyd cwestiwn yn Nhŷ'r Cyffredin rai dyddiau yn ôl a mi siarades i ar y mater. Mi roedd y Gweinidog wedi gwneud datganiad yn dweud o bod yna goncwr rhyfedd yn bod nawr rhwng Llywodraeth y Mawredi a'r Alban a Chymru, bod nhw'n symud ymlaen i un ffrynt. Gyda'i gilydd yn hapus. Ond chi'n gofio beth oedd Carwyn Jones wedi dweud rai dyddiau cyn hynny, maen nhw'n anwybyddu ni'n gyfan gwbl. Ie. A mi ofynes i'r cwestiwn, onid oedd hi'n wir bod yr adroddiadau yn dod allan o Gaerdydd ac o'r Alban o ran hynny mor wahanol, a bod y gwledydd yna'n cael eu trin with high disdain? Ges i ddim ateb boddhaol o gwbl achos mae'r ffeithiau i gyd yn dangos bod fi'n iawn. Ydy. Ie, wel, a, a dyma yw'r tacteg. Wy- Wy'n gwylio lot o'r pethau yma ar y teledu. Mae bobl fel Davies, David Davies, mae'n osgoi popeth. Mae Mrs May, Dw i byth yn ateb cwestiwn yn uniongyrchol. Mae'n mynd lawr o'r gyfeiliwr ac ar, ar gyrsiau eraill. Yeah. Uh, maen nhw'n chwarae gyda'r Senedd.
Wel, mae hynna'n wir. Dwi ddim wedi gweld bod nhw'n yn edrych ar y Senedd fel sefydliad sydd yn holl bwysig i beirianwaith democratiaeth. So fel y ti'n gweld y ffordd mlaen nawr te, beth sy'n mynd i ddigwydd ti'n feddwl? O nhw Gareth y dydd. Ti'n meddwl ni?
Gyda help y DUP, mae gyda nhw fwyafrif. Ond o sicr bydd yna newidiadau wedi gymeryd lle yw'r clauses yma. Mae ma na, ma na ffordd o'i hennill, dyn nhw'n ddim? Oes.
Os yw'r Blaid Lafur yn soled dros democratiaeth, os ydy'r SNP yn soled dros democratiaeth, os oes yna ugen o Doried sydd yn soled dros democratiaeth ac yn dweud wrth y DUP Ie, dan ni'm yn derbyn eich... Tydau diwedd y gân. Dan ni ddim yn derbyn eich gêm fach chi o gwbl. A hefyd, a hefyd, gwleidyddion Senedd yr Alban yeah. a gwleidyddion y Cynulliad. Yeah. Mae eisiau nhw llawer fod mwy llefarus, oes, achos mae yn argyfwng i'r ddau, i'r ddau, i'r ddau le. Mae rhaid nhw ddeall hynny. Mae fe'n argyfwng i'w bodolaeth nhw hunain yn yr Alban ac yng Nghymru. ac yng Ngogledd Iwerddon, ond mae e'n argyfwng, wrth gwrs, mor bell â mochwr sefydliad y Senedd yn ei hunan yn y cwestiwn. Ydy. Mae'n mynd lawr i wraidd sofraniaeth y Senedd. Ydy. Mae sofraniaeth y Senedd yn dibynnu ar benderfynu pethau ar lawr y tir cyffredin, yeah. y tir arglwyddi, a, a ni trwy weinidogion. Ac i fod yn uh, ddiefrig fan yma nawr, Beth yw'r ots, Alastair Morgan? Beth yw'r ots? Bydde lot o bobl allan yn y wlad yn gweud, 'O, wel, so ni'n trwsto'n gwleidyddion yma? Beth yn y byd yw'r gwahaniaeth? Beth fyddet ti'n dweud wrthyn nhw? Rhyw ddydd, fe fydd pobl yn deffro rhyw fore yn sydyn, ac yn sylweddoli fod y pethau rydyn ni wedi cymeryd yn ganiataol am ddegau, efallai am ganrifoedd, yr hawliau seneddol yma wedi diflannu. Ie. A byddwn ni mewn byd gwahanol. A bydd yn rhy hwyr.
Bydd yn rhy hwyr.
Wel, dyna ni.
Dyna chi rybudd, Mister yr Arglwydd Lester Morgan. Bydd yn rhy hwyr os nad o hyd yw'r i land. Diolch yn fawr, Lester.